Etɔ sẽe eye menya ne ɖe yeate ɖe eŋu loo alo yeadze to ŋu adzo o. Esime wònye dzitɔwoe ɖoa kpo eŋu ta la, edo dzi te ɖe eŋu, do gbe nɛ kple eƒe gbe vivi ma eye wòbiae nu si wɔƒe wòva le ablɔ la dzie. David sena ameha ɖo eŋu nɛ be yevubolo ƒle ge yeva le afi sia. Duƒuƒu le agbotoe dzrom hafi wobe lɔ̃xoa ƒe gbɔ̃ tso ka. Le nuƒeƒlea vɔ megbe la, lɔlɔ̃wo biae be neɖe asi le ye ŋu ne yeava ɖoe ɖa. Ale eya hã lɔ̃ ɖe edzi bobobo. Azɔli kple nɔnɔme, si me wo ame eve la nɔ hafi to ablɔ gã ma dzi le fiẽ ma me la, nye nukpɔkpɔ gã aɖe. Enye azɔli vevitɔ kekeake si wozɔ le woƒe agbemeŋkekewo me. Woɖo dze, ko nu, hekpɔ dzidzɔ geɖe le mɔa dzi. Nu sia na be woƒe dzi dze eme abe vidzĩ ƒãvi si dada lé nu de nu me na la tɔ ene. Lɔlɔ̃ wu kpɔ ŋudzedze le Daavi ƒe nuƒo ŋuti eye eya hã kpɔe be eƒe susu kɔ ŋutɔ. Daavi ƒe seselelãme le ɣeyiɣi sia me le ko abe anyi tsi kɔ ɖe dziwɔe dzi ene. Ewɔ abe mawugã sogbolisa ŋutɔe ɖoe ɖe anyi ene be ame eve siawo netsɔ lɔlɔ̃ tɔxɛ na wo nɔewo ene. Dzi dzɔe gake esi wònɔ ŋu kpem le lɔlɔ̃ wu ŋkume ta la, Mete ŋu ɖe ŋudzedze si wòkpɔ le eŋu la fiae tututu o. Mɔdidi megbɔa du nu yina o. Mlɔeba la, woɖo Davi ƒe aƒea me. Esi woɖo la, efiae eƒe xɔ mɔnui. Woganɔ xexe heɖo dze vie. Lɔlɔ̃wu fia ɣletivi ƒe ɖoɖo si eya ŋutɔ be English Yevuwo yɔna be Galaxy. Davi se nam. Dumenyo mesɔ aƒe o. Ke zã do mlɔeba wòle be woaklã mɔ, lɔlɔ̃ wu bia mɔ hedzo gbɔ va eya ŋutɔ ƒe aƒe me. Ke Destroyer hã de xa ɖe mɔ dzi nɛ abe adela de xa na nukpui aɖe. Enɔ afi ma ʋuu ɖeɖikoe teŋ gake esi agbe baɖa metia agbetɔ o eye dɔdɔameɖokui meyɔa mo o ta la, eganɔ afi ma nɔ mɔkpɔkpɔ me be ava to afi ma kokoko. Le abe zã ga wuieve me tututu le ɣeyiɣi si me amenukpe sẽ la, Ese ame aɖe ƒe afɔ zi wògbɔna. Dzi dzɔe ŋutɔ elabena enya kokoko be ame si dzɔm yenɔ la koe wòanye. Mexɔ ɣeyiɣi aɖeke hafi aƒetɔvia ɖo egbɔ o. Enumake Destroyer lũ ɖe edzi heƒo tome sesẽ aɖe nɛ. Lɔlɔ̃nu dze anyi eye wòɖe goglomitui zi gbɔ zi etɔ̃. Tome la sẽ ŋu ale gbegbe be wòkpɔ ɣletivi katã abe agbadza ŋem wonɔ la ene. Vɔvɔ̃ɣli aɖe ɖi le eŋu abe gbɔ̃ si ƒe ve dzi wolé hɛ ɖi la tɔ ene. Eɖi vo azɔ gake mete ŋu ke nu gblɔ nya aɖeke o. Mete ŋu bia nya aɖeke ame manyamanyea hafi wògaxɔ tome to mía kpa dzi o. Nu si wu dzi la, nu mee wòtona. Eva gloe azɔ eya ta ebia ame la be, Nu kae mewɔ wò? Kasia wòbia nya sia vɔ la, Destroyer dze edzi hexlã kɔ ɖe ŋkume nɛ zi adre enumake. Azɔ Destroyer gblɔ nɛ bena, ne egadzɔ le xexe sia me la, megate ɖe Kwamina ƒe aƒenɔ, David Sena ŋuti gbeɖe o. Le esia megbe la, etsɔ atikpo gã aɖe eye wòxlẽe ɖe ta nɛ sesĩe ale eƒe ta wó kple ʋu yayaya. Eƒo tititi Eda eƒe afɔwo tukatukatuka eye wòdze eme kpoo. Eŋu bla eyameti bliboa ale esi Destroya kpɔe be wɔna vɔ le eŋu la, etsɔe yi avetu aɖe si medidi tso woƒe avuwɔƒe la gbɔ o la me. Eɖe asi le eŋu da ɖe gawuti aɖe te hedzo le egbɔ. Esi Kwabena se be Lɔlɔ̃wu ku la, edzi dzɔe ŋutɔ elabena eka atam na eɖokui xoxo be Davie nye yeƒe gakpɔmɔnu, eya ta yeawɔ nu sia nu aɖe ame sia ame si adi be yeaxe mɔ agblẽ ɖoɖoa me na ye la ɖa. Davi mete ŋu dɔ alɔ̃ zã ma me o. Sẽ wòmli tso afii yi afi kemɛ. Ne wòmli tso dziehe la, amli ayi anyiehe lɔƒo. Ne wòtso afi ma la, amli ayi ɣedzeƒe agbugbɔ amli ayi ɣetoɖoƒe lɔƒo. Enɔ gamehã kpɔm sẽ kple sẽ. Ŋu ƒe keke menɔ tsɔtsɔm le egbɔ kura o. Egblɔ na eɖokui be kasia ŋu nake yeaɖa nu vɔ aɖo asi gbeawo ko la, Kwabena ava ye gbɔ ale be yeagblɔ nu sia nu si yi edzi la nɛ. Le fɔŋli ga etɔ̃ me la, enyɔ tso drɔ̃e kpui aɖe si wòku la me eye wòɖo ŋui be lɔlɔ̃nu do ŋugbe na ye le zã ma me be yeayɔ ye nenye be yeɖo aƒeme la. Esi mekpɔ eƒe yɔyɔ o la, Eƒe dzi tso eŋma ke, eye tamebubu ɖo eŋu. Biabia geɖewo si Biabia geɖe siwo ƒe nuɖoɖo mele afi aɖeke tso ge nɛ o la biam wònɔ eɖokui, Ɖe yemedo dzidzɔ nɛ tae wògbe be yemayɔm oa? Agɔ alo nane mewɔ le nye manyamanya me loo alo nu ka tututue nye fuɖenua fifia? Nu ka tae wòxɔ nye kaƒomɔdzesia? Nye hã mexɔ etɔ ɖe. Nu ka tae nyemeyɔe o? Ao, nyemegale edzɔ ge o. Ele be mayɔe enumake, makpɔ be ete ŋu ɖo aƒeme dedia le zã ma mea? Esiawo yi edzi le eƒe tame ɣeyiɣi didi aɖe. Etsɔ eƒe Nokia-kaƒomɔ kpokploe la eye wòyɔ lɔlɔ̃ŋu zi nagbonagbo gake mese ŋkɔ o. Togbɔ be enɔ yiyim gake ame aɖeke menɔ yɔyɔ la nu haɖom o. Le gaƒoƒo ma me tututu la, ɖetugbi aɖe si ŋkɔe nye Ohima la to avetu la nu va yina. Ese kaƒomɔ aɖe xlɔ̃ zi gbɔ zi ene gake ame aɖeke meɖo eŋu o. Ɔhima nye dɔnɔdzikpɔla le Kumasi dɔyɔƒe gã la. Gbe ma gbe la, ele be wòaɖo dɔme kaba aɖakpe ɖe ame kula aɖewo ŋu le tiata. Togbɔ be enye dɔnɔdzikpɔla hã la, ame kula si Englishea woyɔna be plastic surgeon lae wòdi koŋ be yeazu. Ke ewɔnɛ xa be ɖee yese ame aɖe ƒe nuwɔwɔ le avetsua me ene. Eyi ɖayɔ ŋutsu aɖewo be woawo hã nava se nu si nɔ dzɔdzɔm la. Eka nya sia nya ta na wo ale ŋutsuawo va, eye woge ɖe avetu la me. Togbɔ be Ɔhima menya ŋutsu siawo o eye wònɔ vɔvɔ̃m na wo hã la, edze agbagba do dzi hekplɔ wo ɖo. Medidi hafi wokpɔ lɔlɔ̃ wu ame si ŋu gbla kpikpikpi la o, ale wòtsɔ eƒe asibidɛ eve ɖo kɔ gbɔ lɔƒo nɛ sẽe hafi gblɔ be, Ame la le agbe! Ele agbe! Ehiã vevie be míakɔe yi dɔyɔƒe ŋma ke. Azɔ ɖe ale si David tsi dzodzodzoe ta la, eyɔ eƒe kaƒomɔ la kakaka ɖeɖikoe te. Eƒe dzi katã sa kpikpikpi, eye vɔvɔ̃ ge ɖe eme ŋutɔ. Nu sia na be wòtsi mavomavo. Mlɔeba la, Eva ɖo kpe edzi be ne wòva yɔ ye hã la, yeagbe, yemaɖo eŋu nɛ o, ale be eya hã nase veve si yese la ƒe ɖe. Esi wòɖa nu heɖo asi vɔ la, egadze agbagba be yeayɔe gake wogblɔ nɛ azɔ be kaƒomɔ la tsi mlɔeba. Nɔnɔme sia ɖe fu nɛ ŋutɔ eya ta enɔ anyi kpoo henɔ tame bum. Medidi be wo hafi Koab nava do o. Mekpɔ nɔ anyi gɔ̃ hã hafi David dze nu sia nu si yi dzi le eya kple atikpa la dome gbɔgblɔ gɔme o. Eyi dzi gblɔ ale si eƒe asi mete ŋu le ekam o la hã nɛ. Esi wòƒo nu vɔ la, Kwabena, ame si le to ɖom abe fafam wònɔ nɛ la gblɔ be, Nyateƒee, ŋutsu aɖewo menya nu nyui kura o. Aleke nyɔnu dze tugbe sia akpɔ vovo anɔ kapita ƒoɖi ma yɔm ko wòagbe ŋuɖoɖo? Amemabumabu ka ƒomevie nye ma? Ɖewomahee nyɔnu aɖe wòɖakplɔ de xɔ eya tae mele nu dem eme na wò ɖo. Ɖe wò susu le kapita ma ŋu? Abner yi dzi ƒo nu na Davi se na ame, ale eƒe dzi dze eme vie. Lɔlɔ̃wu hã nɔ avu wɔm kple ku le dɔyɔƒe gã si woyɔna be Okomfua Notchi le afi si dɔyɔla deŋgɔwo nɔ egbɔ kpɔm le la. Oxima hã meɖe asi le eŋu o. Nyateƒe wònye be, Mawu ŋutɔe nyana tagbatsutsu na lã matɔasikewo vavã. Anɔ abe ɣleti ɖeka sɔe nye esi va yi, ame nyanyɛ aɖe ta. Ke megblɔ kpɔ be yese lɔlɔ̃ wu ŋkɔ o. Ame siwo ƒe dɔwo wɔm wònɔ la hã ti va eƒe dɔ me, gake gbeɖe, womeke ɖe eŋu o. Eƒe me tɔwo kple aƒelikawo tsɔe be ɖe wòzɔ mɔ yi wo de ame aɖeke maklãmaklãe. Nyavivinatɔ aɖewo hã gblɔe kple kakaɖedzi be, Aigbe vi la anya yi aƒe. Wogblɔ nya do vo geɖe siwo ŋu ta mele o la ɖe eyama ŋu ale ame aɖeke menya afi si tututu wòyi alo nu si tututu anya dzɔ ɖe edzi o. Kɔ na ŋutsu vɔ̃ɖi si sẽ ta me le eŋu la kpɔ mɔ be yease nya aɖe ʋu ɖeɖikoe te ŋu. Mlɔeba la, eɖo kpe edzi na eɖokui be ame aɖeke mete ŋu ke ɖe eƒe kukua ŋu haɖe o. Ekpɔ dzidzɔ le susu sia ŋu elabena ebui be kaka ame aɖe nake ɖe eƒe kukua ŋu la, anya ƒaƒã xoxoxo. Nyateƒe, aɖukonu dɔme le vo vavã. Mexɔ ɣeyiɣi aɖeke hafi lɔlɔ̃ wu eƒe aƒemetɔwo kple eƒe aƒelikawo, ame siwo wòwɔa dɔ na la dze eŋɔŋlɔ be gɔme o. Le ɣeyiɣi siawo katã me la, Ɔhimaya tsɔ beléle tɔxɛ aɖe nɛ. Togbɔ be eƒe fetu menye nu gã aɖeke o hã la, edze agbagba be yeaƒle atike kple nusiwo katã ɖɔkita la bia la hena edzikpɔkpɔ. Esi wònye kɔmakedzii eya ŋutɔ nɔ dɔ wɔm le ta la, edze agbagba wɔ etɔ si nu. Egblẽ yi ɖe ŋu ale si dze. Ɔhima tsɔ lɔlɔ̃wu ƒe kaƒomɔ yi ɖada ɖe dzo dzi be yeade ŋusẽ eme nɛ. Togbɔ be ewɔ esia hã la, mete ŋu ʋu kaƒomɔa o. Ɖe ale si lɔlɔ̃wu tsɔ klaɖoba si doa agbo ɖe kaƒomɔ dzi la da ɖe edzi ale be hafi ame aɖe ate ŋu aʋui la, ele nɛ be wòanya safi si tututu ate ŋu aʋui la. Nu ɖeka si Ɔhima wɔ si do dzidzɔ na ame geɖe lae nye ale si mede megbe le eŋu o la. Ame ɖe sia ɖe bui be srɔ̃ae wònye. Nyadɔwɔla aɖewo dze agbagba hebia gbee, ale eya hã gblɔ nu sia nu si dzɔ la na wo. Togbɔ be nya si dzɔ la dome didi vie hã la, David sena ƒe dzi meɖe ɖa le lɔlɔ̃ ŋu kpɔ o. Lɔlɔ̃ ƒe nya ɖe? Hum! Kuto memie wònye loo, ŋu mate ŋu agbli wòavɔ o. Ame siwo dinɛ koe kena ɖe eŋu. Ebia Kwabena be wòafia lɔlɔ̃ wu eƒe dɔwɔƒee gake ɖeko eya hã nɔ etrɔm to eme. Mlɔeba la, egblɔ na Davi be yeyi ɖabia eta ale wògblɔ na ye be ezɔ mɔ yi wo de. Le nyateƒe me la, nɔnɔme sia ve dɔme nɛ ŋutɔ gake eƒe dzi lii. ɖika abe atsi tro nɔ ati ŋu ene. Togbɔ be kwabnaya mete ŋu dza hiãe o hã la, ete ŋu nɔa ahiã fefe fem kplii, edana asi ɖe kɔme kple alime nɛ gɔ̃ hã. Davi ya koe kɔe abe ye xɔlɔ̃ ene. Eƒe susu meyi ɖe naneke ŋu be ele ye dim alo mele ye dim o. Nu veve la, veveze mee woɖanɛ lena. Ke gbe sia gbe la, Davi nɔa eyɔyɔ dzi gake gbeɖe mesena eŋkɔ o. Le ŋdɔ aɖe me esi Ohimakpa le dɔ me keŋ la, egayi ɖe lɔlɔ̃wu gbɔ be yeakpɔe ɖa gake esi wòge ɖe xɔa me la, eƒe dzi tso vie. Evɔ̃ ŋutɔ elabena mele eƒe aba la dzi o. Ame aɖeke memlɔ edzi hã o, ale wòtɔ ɖe aba la gbɔ sẽe hafi eƒe dɔwɔhati ɖeka te ɖe eŋu hegblɔ nɛ be, Aƒetɔ vi la nyɔ tso ɖime. Eya ta wokɔe ɖe ŋutsuwo nɔƒe. Teƒe sia hafi wògbɔ fũ eye eƒe dzidzeme azɔ. Dzidzɔ ɖa tsi ge le mo nɛ toŋtoŋtoŋ. Togbɔ be dzi dzɔe alea hã la, egavɔ̃ vie elabena menya ale si wòawɔ aɖe eɖokui afiae o. Ke menya be dɔnɔdzikpɔla nyawɔla aɖe fi nu sia nu si dzɔ la ƒe to nɛ o. Esi wòge ɖe xɔa me teti ko la, ekpɔe le xɔa ƒe dzogoe ɖeka me eye wòzɔ ɖe egbɔ. Hafi wòakɔ nu dzi abia nya aɖe la, lɔlɔ̃ŋu bia enumake be, Wòe nye Ohimalaa? Biabia la wɔ mo yaa nɛ ale gbegbe ale wòlɔ̃ be, Ɛ̃, nyee nye Ohimalaa. Lɔlɔ̃ŋu de akpe nɛ ŋutɔ. Egblɔ kpe ɖe akpedada la ŋu be, togbɔ be yemenya ame si wu ye kloe o hã la, yeɖo ŋku edzi be amea de se na ye be yemegate ɖe Kwabena ƒe aƒenɔ Davi Sena ŋuti azɔ o. Eya ta, ame si dɔe ɖe dɔ sia gbe anya nye Kwabena.